Tinokugamuchirai vadiwa vatariri kuchirongwa chedu chatinenge tichidzidza maringe nezveshoko raMwari. Ungatanga taane nguva tisina kumbokupai mamwe mavhidhiyo but ndinovimba kuti ah, this week muchatisanganei neakawanda. Saka nhasi ndichada kuti ndikondinye netopic yandakamboita last time yataitaura nezvemweya wetsvina. I remember kuti last time takadefina kuti mweya wetsvina chii and eh, tikataura futi kuti mweya wetsvina unodei pamunhu mareasons aunoda matopics akaita seiwayaya matopics asiri popular kuvanhu kazhinji but matopics atinoona kuti anobata vanhu mukati mekurarama kwavo because zvinhu zvatinotosangana nazvo on day to day basis but vamwe vanhu vazhinji vanenge vasina ruzivo saka tinoda kuti tizame kuita kutsvaga kana kuti tibuditse Chokwadi chaJehovha kuti vanhu vazhinji vabatsirikane. Saka nhasi tichaenderera mberi netopic iyoyo tichidzidza kuti Mwari vanenge vachitaura kuti kudii. Saka last time I remember sezvandambotaura takasiyira pakuti taitsvaga kuti mweya yetsvina inodei pamunhu tikataura zvekuti inouya kuti ipesanise munhu naJehovha igouya kuti iise maboundaries ilimite munhu mune mawo maareas. Saka nhasi tinoda kuti timboona kuti eh, Rinobata sei dhimoni, rinobata sei munhu kana kuti rinosvika sei pamunhu? Nditi munhu ungangoziva here kuti ndine dhimoni from nowhere? zvinooneka here kana kuti hazvioneke saka pane first thing chandinoda kukuti nditange ndaexplaina ipapo tisati taenda mberi eh, toda kuti tiite comparison ye mweya wamwari kana kuti mweya mutsvene nemweya wetsvina because ndo the opposite forces dzatinadzo mweya wamwari nemweya wetsvina pane chinhu wani chinoitika musi unogamuchira munhu mweya mutsvene kana kuti mweya mutsvene paunouya pamunhu pane physical manifestation inooneka munhu paanoreceiver the holy spirit Dzimwe nguva umwe anotaura nendimi, umwe anogona kudonha. Pane a lot of things zvinogona kuitika munhu paanoreceiva chi the Holy Spirit. But musi unobuda mweya waMwari mumunhu, hapana chinoitika. Mweya waMwari unongobuda silently, hazvioneke. Saka munhu anogona kusara achifungidzira kuti achirire mweya waMwari, iwo mweya waMwari wakabuda. or vanhu vanogona kusara vakabatirira pakuti aiwa tikambovanzwa vachitaura nendimi ndimi dzigosara dzatrainwa dza parurimi but iye mweya wamwari wabuda tobva tanodzoka pamweya wetsvina the opposite mweya wetsvina musi waunopinda mumunhu hazvionekwe munhu anogona kutopindwa achifamba hapana anokwanisa kuzvirealiza kuti ah dhimoni ratobata munhu but musi wanouya muchechi oturikwa rwoko pamusoro kana kuti musi warinozoona kuti pariri hapachisina kumira mushe parinobuda ndo parinoonekwa saka mweya wetsvina unoonekwa in most cases waakuenda but paunenge wakagara pamunhu hauoneke why because mweya wetsvina unooperata in secret haudi kuti munhu anaro dhimoni azvirealize kuti anaro because rikangodero rinenge ratofumuka He operates at night whereas mukazotarisa mweya wamwari mweya wamwari unooperata pakuyanana unouya iwo uchitoziva but if you grieve the holy spirit unobuda silently but dhimoni parinobuda rinobuda violently muri kuona saka main point yandina ndida kubudisirai ndewo kuti mweya wetsvina in most cases unoda kuoperata uri pauri but iwewe usingatozive kuti uri pauri ndochinhu chaunotanga kuita ichocho unofanira kusaziva asi mweya wamwari haudi kuti iwo usazive unoda kuti mufambe muchiwadzana but ukange waita zvausingadi unongobuda in silent woenda asi mweya wetsvina haungobude in silent unotofaita kuti urambe uripo handiti orit regedzai timbotarisa mamwe emapoints atinogona kuti tibate paarea yandaitaura kuti rinobata sei dhimoni e, pane ndingati three types dzatoda kuti tibate dzemadhimoni dze pane dhimoni rekuti rinobata munhu iye asingazive ngatii kana kuti dhimoni rekuba kana dhimoni reupombwe chairo kana pane madhimoni akati one day andisingagone kunema nemazita madhimoni iwayo anogona kubata vanhu vasingazive mazhinji acho nditi chii chinoita kuti munhu agozobatwa nedhimoni iroro ibehavior yaunenge uchiita iwewe semunhu saka madhimoni anoattractwa nebehavior yaunoita ukaita behavior iri associated nemabasa asatani izvozvo ndoo zvinoattracta dhimoni Nditi zvakafanana neutsvina munhu ukange waita utsvina because unogona kuva neutsvina wandiri kureva utsvina spiritually even physically because chinhu chese chiri physical chinotanga chaitika spiritually saka ukava neutsvina iwewe spiritually utsvina ihwohwo ndo unoattracta a certain demon because dhimoni rinotevera panenge pane tsvina just for example zvakaita labani Ah, ndijacob paakaenda kunoroora kumba kwalabhani anoti akubva rashel akatora chimwari chalabhani ndobva aenda nacho labhani akanga ane raiti yekutevera achisecha zvinhu patende rajacob because pakanga pane chinhu chakanga chadi chashayikwa saka muri kuona kuti behavior yakaita rashel yekutora chinhu chisingaiti belong to her ndo yakaita kuti laban ave nesimba thats the same thing chinogona kuita kuti dhimoni rive nesimba behavior yaunoita iwewe saka ukange uchihura unogona kuattracta dhimoni rechihure because kuripo kuhura kwokuti munhu unogona kunge usingazive nezvekuti kuhura kwakaipa wobva wahura nditi paunohura izvozvo zvinobva zvachiattracta mweya manje mweya unozoita kuti uchitanga kuhura zvava nedhimoni mukati ndosika muchiona vanotaura kuti ah, ah, aya maitiro aya atoo nedhimoni mukati kureva kuti a ah, maitiro esin a in excess muri kupanzwisisa saka behavior inoitwa nemutendi kana kuti behavior inoitwa nemunhu ndo inoattracta mweya wetsvina iwo haugone kuzomuramba because kana uchiita behavior ine chekuita neutsvina dhimoni rine right rekuuya but panenge pasina agreement ipapo between iwewe nedhimoni racho iwe unenge usingazvizive kuti behavior yandaiita yazoattracta dhimoni ndeipi saka every day unogona kubuda in and out uchitoita upenyu hwako usingazive kuti there is a spirit itori pauri because hamuna kuita in agreement muri kupanzwisisa musi wekuti wazopinda muchechi kana kuti wanamatirwa watoenda kuida kunamatirwa wemwana ari kurwara ndopa unogona kuona munhu akumanifesta dhimoni and people start to wonder iwe kutotanganisira iwe wacho kuti ko chii changa chichiitika because wanga usingazive kuti there is a spirit itori pauri first tozonoita kuti tine another type ndiri kana kuti imwe area yekuti inogona kuita kuti munhu abatwe nedhimoni nyaya yekuti yakafanana nekuti munhu anogona kunge ari poor ndiri and then obva afunga kuti haini ndafunga kuita chi ndafunga kuita rich anobva aenda kana kuti kun'anga unotora chikwambo muri kuona apa maita like paitwa in agreement yekuti you go iwewe kune munhu anogona kuprovoka maspirits kuti auye pauri ane muri kuona ndiwo watoita kuchuza nditika wobva wachuza saka mweya wetsvina unouya pauri nenyaya yekuti iwo you have allowed you have opened the door for the holy spirit for, for the evil spirit to come upon you saka n'anga inobva yakupa chikwambo kana kuti muprofita anobva akupa whatever zvauri kuda iwewe wapuwa zvauri kuda you go out but pane zvauri kuda ipapo chinhu chiri spiritual chinoshanda nespirit yako iwewe so you become possessed now but this possession yakasiyana neyekutanga because yekutanga ndataura ndikati you be possessed usingazive nditi but iyi manje you become possessed uchitoziva ndiwo unotoenda wotonokumbira and another difference yemadhimoni aya andiri kutaura dhimoni rekutanga rinenge richikushandisa iwewe kuti uite zvimwe zvinhu zvausiri kuda kana zvimwe zvinhu zvausinganzwisise usingazive nditika but in return rinenge richikuitisa zvinhu zvakaipa pamberi pajehovha nditi iri dhimoni rechitura ndakutaura raunoenda iwewe wonoinvita wega maybe in the form of chikwambo maybe in the form of another spirit rinenge richikushandira iwewe you have to use that demon rinenge richikushandira kuti uite iwowo zvauri kuda pamwe ndokubira vamwe vanhu mari pamwe ndokuroya pamwe ndokuita sei handiti but in return panenge pane maconditions anenge aripo muri kupanzwisisa ipapo iwo unenge une zvaunenge uchizopawo in return because iro haringokushandiri kungoti rakushandira just in general zvobva zvatoita finish and clear like that hazvishande seizvozvo either ucharipa your soul kana kuti either uchange uchitemerwa madays ekuwanda either but already you are possessed saka panenge pane maconditions anenge aripo saka iri rinotorwa zvichienderana nekuyanana kwenyu and then someone will be possessed saka rekutanga unopozeswa nekuda kwebehavior yaunenge uchiita dzimwe nguva iwo usingazvizive but apa pechitwo iwewe unenge uchitozviziva wotoenda kutonorikumbira kuti dhimoni riri kukumbira uripinde pandiri robva rapinda pauri and then rotanga kukushandisa but iwe unogona kusazviziva kuti its a demon because unongoudzwa kunzi oich oh, unoenda unodai unodai unodai but that thing chawapuwa chinenge chava attached to your soul to your inner spirit you become one tobva taenda pathird another area futi inobatwa vanhu nemweya yetsvina ndeyekuti iwewe unogona kunge usina kuenda kunokumbira mweya utsvina kuti ukubate one kana kuti unogona kunge usina behavior yawaita inogona kuita kuti mweya yetsvina iite sei mweya yetsvina ikubate but panogona kuita umwe munhu anogona kuda kuti iwewe ubatwe nemweya wetsvina kana kuti ushandiswe nedhimoni ndizvi muri kuona you can also still be touched ipapo vanhu vanofanira kupanzwisisa ipapo usina zvawaita usingazive but you can still be touched i remember kuti last time pandaitaura ndakambopa any example rekedza indiipe example iyi kuti munatsonzwisisa zvandiri kutaura ndakapa example yepamba pane imbwa handiti pamba pane imbwa imbwa dzinenge dzichiruma idzi handiti yo ukabva kwauri kubva ukasvika pamba pane imbwa dzinoruma lesuppose varidzi vepo havapo unorumwa nekuda kwebehavior yawaita yekuenda pamba pane imbwa dzinoita sei dzinoruma ndo the first sign saka ukaita behavior inorumisa nembwa unorumwa wafanana kuti semunhu aatakwa nedhimoni nekuda kwezvawaita kana nekuda kwepawaenda handitika kozoita kuti iwewe hauna pamba pemunhu pawaenda uri kuzvifambirawo uri mubani Ndiri uri innocent hauna imbwa yawatukana nayo imbwa ikasangana newe mubana haikurume inokuruma chete kana uchinge waita behavior kana uchinge waenda pamba payo but ukasangana neimbwa dzine muridzi wadzo akadhisaidha kukusakidzira chero imbwa ichiziva kuti munhu uyo haafaniri kunge achirumwa inokuruma nekuda kweorder yayapuhwa yekuti ruma muri kuona saka pakaita munhu werudzi rwekwako ane ropa rinenge rekwako akapa order yekuvhurira madhimoni kwauri you can be attacked whether you like it or not unless kana uchinge uchiziva zvekuita you can still be attacked izvozvo ndiro zvisingazive vanhu vakawanda ndosaka uchinzwa woitaura kuti ndibamukuru vanotiroyesa nditete vanotiroyesa ndinhingi vari kutiroyesa kureva kuti pane a door of demons riri kusakidzirwa muupenyu hweumwe munhu nemunhu kuzvida kana kusazvida saka madhimoni anogona kuauthorizewa futi neumwe munhu kuti auye muupenyu hwako then you become possessed saka now how do you do how do you deal with it kana uchinge uchisakidzirwa madhimoni kana madhimoni achisundidzirwa neumwe munhu ndisati ndapa anza ipapo regedzai ndidzokere pamashure mbichana pandabva kutsanangura pandati munhu anoenda ega onoromba chi onoromba chikwambo and then oinvita dhimoni mukati meupenyu hwake now imi maenda as pastors imi maenda sechechi

nditika one thing that you, that you must do ndezvekuti hapana chinhu kana kuti alright sorry chinhu chamusingakwanise kuita at first hamugone kudestroya this spirit kana munhu wacho akatora the spirit ari in agreement because vakaita an agreement mwari havagoni kusvikoparadzanisa vanhu vari kudanana if you decide to worship the devil Mwari havagone kuuya vosvika vokutiregedza kunamata wakaipa, asi Mwari vanokupa light kuti usarudze, sezvinotaurwa neshoko raMwari kuti zvinoona ndaisa nzira mbiri pamberi pako, nzira yeupenyu nenzira yerufu, asi ini ndinoti sarudza upenyu. Asi ukasarudza rufu, Mwari havasvikobvute rufu mumaoko ako vorikanda uko, vanongokuudza kuti chawasarudza rufu, ende madangers akamira akaita sei. muri kunoona saka imimi ndosaka muchiona kuti mukati pana bamukuru vakaromba vanogona kukuudzai kuti ehe ndakaromba chikwambo ndakatora mava masvika mubva matiki aiwa tinoda kuti tiite choto kuti tibvise zvinhu izvi vanokuudzai kuti batai imobva masvika mubva mabata zvinhu ndirika mabata zvinhu moenda after three months the same thing will still remain chii chaitika munhu aramba zvinhu physically but spiritually is still binding saka iye kana achiri kuwirirana nezvinhu zvake there is nothing that you can do but there is something so chii chiri kuitika chiri kuita kuti the spirit iyi ibate ari kubatika ndo kwatinoda kuti tibate kuna ari kubatika kuna ari kuita ndeimwe rimwe side kuna ari kubatika wacho chaita kuti abatwe chii inyaya yeropa ari kuteererwa nekuda kweropa because weropa rako ndiye anoauthoriza through the blood saka kana iri nyaya yeropa the deliverance will also come through the blood and nothing else kana wakaroyewa because wakaroyerwa muropa deliverance yako futi inouya through ropa iroro kana wakadyiswa through mukudya it means kuti along those lines ndo munoya deliverance yako saka kana uri kuroyeka through the blood it means what must be changed is the blood that you have then you apply the blood of jesus saka uyu paanosakidzira chikwambo chako chinosvika chichitsvaga ropa pachinowana ropa rajesu chinodarika but now tine problem yevanhu vari kuenda kunoshandirwa but havana kubvira vakasukwa neropa rajesu chavari kuda vari kuda protection from the pastor vari kuda protection from the wrist band kuti chikwambo chisava atake no it does not work zvinoshanda for two weeks but still the effects anoramba achiitika so there is need for repentance kana uchinge waripenda wobhabhatidzwa and then wobva wasukwa neropa rajesu saka ropa rako raakuonekwa manje raropa rajesu thats why muchiona kuti jesu akaemfasiza nyaya yeropa aiziva kuti madhimoni mazhinji anoteerera ropa saka kana dhimoni richinge raauthorayizwa hamuende kunorambanisa munhu akada chaakada idecision yake jesu vakati regai zvikurirane but imimi munei you must go to christ mobva matengwa neropa then you are safe through that but mukandiudza imimi kuti ropa rajesu razokundikana iro rakanzi arizopere simba then ipapo inini handisina chi handisisina any solution the only solution is you invite the blood of jesus into your life again muri kuona ndabva ndaansa futi the second factor yandataura yekuti kana iwe uchisakidzirwa chiri kuita kuti urumike chii ndo pane nyaya chiri kumboita kuti uzorumika ndo patiri kuda kunobata ipapo chiri kumboita kuti umbopozeseka chii it is because of the blood that is flowing within you kana ropa rako rizere nezvivi chero mukaenda mukashandirwa so many times but you will still be attacked in